Nyadi ke sekali tu kitai bisi siti jerita pandak. Au. Jerita pandak tu ditusi ke menyadi kitai ke benama Patrick Tandang asal menua ari Kanowit. Tang nyau lama diau ba menua Pulau Pinang din iya iya diatu dau ai penatai ari taun dua ribu tiga suba nyentuk ke diatu meh nya taun dua ribu dua puluh satu iya agi ba Pulau Pinang din. Nyadi kitai bisi siti cherita ti ditusika menyadi kitai ke benama Tandang Berauh Batang tau iya tu tadi diau ba Pulau Pinang din nang lama diau din start ari bepun ari taun dua ribu tiga suba nyentuk ke taun dua ribu dua puluh satu tu sigi agi ba Pulau Pinang din tau em cherita tu diberi nama Tulik Antu Ai tau baka ni ke cherita tu legi aram aku mai kitai mendingka cherita tu. Cherita tu kelia nyadi ba taun dua ribu tiga belas. Nyadi ba tasik sempadan Malaysia enggau Thailand deh maya nya sida iya benung nurun nginti bala sida iya ke bisi enam iku besai ke perau kena nya tadi ukai perau kapal nya deh aaa ngena inyin diesel. Bala ke enggau trip nginti tu tadi sigi aaa bisi bala kitai ari Sarawak empu inya ari Sabah dua iku enggau ari Sarawak empat. Semina driver kapal enggau asisten kapal naja mukai kitai Sarawak tau orang China deh. Uh, driver kapal China tadi nya tuke ngagi dua iku orang ke hari Sabah tadi. Uh, tuke nu seduai gawa kontraktor nangkap sap uh, wiring dia deh. Tang ia bisi kapal. Au au nya dikena sida yang nginti tadi kapal nya. Lalu bau ama sida tadi bepupu ke bayar ke trip kapal nya duai asal ia trip nginti deh. Kak ngiga lubuk baru. Ko nati sida yan. Sigi lama sigi jauh endur nya pama ngiga lubuk baru deh kena kala endur orang nginti tauka endur orang berikan deh. Bisi agi tiga empat hari baru datai lagi pia aku ati nya. Aa bulih tauka enda nya nya dudi kira nya laban nujah lubuk baru deh begiga deh enti bisi untung mun nya tadi enti nadai nadai ku enggau asal mati tepantup udah nginti ke nya ku sida iya berandau. Amm alai ke dituju sida iya ke nya lagi jauh mimit. Abak din, semak sempadan Malaysia Thailand din. Perairan Andaman nama iya. Tang agi dalam sempadan kitai Malaysia. Oh nama deh belabuh meh sida tadi oh menginti bejalai nginti nyau bisi lapan jam bakanya baru datai ba lubuk keterubah. Pemuas begiga bisi ga ikan ke dulih enti tadi pengudah sunyi enti tadi wayah nadai ikan sida pa lalu mindah ga ke bukai. Ari meh nya belabuh malam belubah-lubah malam tu wai hari kedua nginti ga sida nya baru tu. Ba dia deriba kapal mai sida iya bejalai jauh agi nuju siti pulau. Pulau ke nadai kala endur orang diau tang enda niki ke pulau nya sida iya enda nurun sida iya mina ba kapal nya aja deh. Semina belayar ba tisi pulau nya aja. Sida ke ba pulau tadi wai masih pengelama sida iya nginti nganti ikan deka makai umpan sida iya deh. Bisi ke ngendiga jam sida nginti tadi meh malam nya wai. Siku nadai mika nya ngachau makai ginti sida iya tadi tu wai. Nyadi bisi siku kaban sida iya ke ari Sabah tadi lalu nguchau meh tadi kuchau kuchau bejaku meda ginti ngendiga jam nadai dempa ikan ku iya mina iya aja semua sida dia nadai bulih. Nyau ngantuk terus tuai nganti ikan ke makai ginti tadi wai nemu kita baka ni gaya iya nguchau ai baka tu ke iya. Makanlah sayang. Datanglah sayang. Ko iya ga tadi sambil megai baur ginti entadi tu ai ka merindang sida ke ngantuk dia betundi nya tadi tu laban nginti malam maya nya kira ke pukul dua pagi maya nya. Aaa pengudah kaban nya tadi ke nyebut nya tu ai suah iya nyebut tadi ukai sekali aja sebut iya belama-lama te tikau ginti iya baru tadi makanlah sayang ku iya tadi tu ai datanglah sayang ikan oi ku iya tadi tu ai enda mukai-mukai. Serentak maya nya mega utai ria pan alu sunyi malam nya. Munyi ribut nadai, munyi umak pan nadai. Tak sunyi dia. Sida iya sebuat ke ba luar nya alu berasai enda nyamai ati. Lain alu pening pangan diri. Amm enda lama udah nya dia meh sida tu bisi ninga munyi ai chepat-chepat mah ba belakang kapal sida Edin. Nyadi. Kaban siku entadi wai ke nyebut ke makanlah sayang entadi de wai ngangau ke ikan tadi lalu belawa belakang kin nilik nama utai ke munyi cepat cepat ba kaki eh ba belakang kapal de din enda mukai mukai kaban ke nilik entadi wai ke hari sabah entadi alu manjung enda tepadah kediri ya pen alu lari nyau nuju kibin kapal masuk ke dalam agi nadai bepadah ke leka jaku nadai bebaik entadi ngidup ke seput derimpung meda pekenya tadi sida sida ke bukai tadi pen alu pelik pangan diri. Aa sama bela takut mega bendar enda adi deh tang ngai enda nemu nama utai nya. Meda piak enti ari tu ai enda sirai berani malik kin sirai agi duduk magai agi enti terimpu enti ari. Peda enda lama duai utai ke dipeda laki Sabah enti ari pan deh nya baru iya ayan mantai ke diri ari ka belakang kapal sida iya nyin. Nyi ari ai utai nya weh dipeda sida nyemerai. Lalu terbai ke atas perabung kapal sida iya dia. Nyi nama utai nya madah kita. Aku madah kita utai ke terbai ari ai entadi lalu terengkah ba kapal dia dia iya nya ko orang melayu lang suir ko orang ko jaku melayu ke keti iban keni ke nyebut nya dei enda ku nemu nyebut nya au. Gamal mua sigi nadai dipeda semina buk iya aja dipeda buk ke panjai naka kaki nya. Baju dak kena baju chelum wai nyu abis charik kiba kanan ka abis charik ruyak kiba nadai temu gamal kamah meh baju tadi wai nadai dipeda gamal lalu-lalu nya. Tubuh nadai dipeda mina buk aja dipeda enggau baju tadi. Kukut iya mega panjai wai iya ga leki-leki ketawa munyi maya terebai ngelingi kapal sida iya diau. Sida ke bukai ke ba luar enti adi wai alu ngeleka ke ginti wai alu nyau belawa ngidup ke seput diri pulai ngagi kibin kapal kin baru tadi nya amat te bepadat sekut meh kapal nya endu sida iya ti dalam din tadi wai nyu singit kapal nya bela bai sida iya bela ke ti nemu nya nyandih ke sepiak kin magang-magang tadi siku ngeju siku siku ngeju siku nya tadi au. Nyadi bisi deh siko deh tadi sama kitai ari Sarawak au aya rudau nama ne tadi wai nyadi aya rudau tu tadi maya sebedau pengawa ti nya nyadi tadi aya rudau tu limpang ke dalam kapal enda lama laban ke lapar lalu makai mi mandok mi tadi au nya ina enggau orang begau aaa iya benung makai mi nyau sigi udah abih ke makai mi tadi wai aba pikir ati lagi udah abih makai mi baru enggau nginti baru ku iya. Udah abih makai min tadi wai diak ita ninga orang tebegau beri kapal din. Oh munyi orang chapuh din ba belakang kapal din. Iya alu nyau iya. Alu limpang iya tadi uhh ngesah orang nya din deh wai alu belakang kin iya. Kali iya tepeda ke bala sida ke bukai tadi wai nyau bela kati nama nya nyau bela ngenudu kati inya bekepit kediri meh din tadi wai bela ngeketut diri ngai ngekebut apan nama semua. Bisi meh sekeda entara wai nya nutup mua enggai ke meda utai nya baru deh. Aa aya rudau narai mayuh jaku. Iya lalu meda utai keluar kin. Sereta iya tepeda ke utai nya, iya lalu tama ke bilik ke baru, ke kibin ke baru. Nyadi iya ke tama nya tadi lalu ngambi utai ba dalam bik iya, dalam kandi iya. Nge kumbai deh orang menua nuai. Sigi dah ready empu sigi orang steady empu. Aya kitai rudau nya. Udah ngambi utai dalam bik tadi iya perlu mansang ke dapur ngambi ai lalu ngungkah garam ba dalam ai nya ba gayung tadi wai da nya tadi iya pan lalu aaa puchau-puchau ke nya tadi garam tadi perlu tabur-tabur ai ti perlu pechik-pechik ka ba dia tadi tu ai. Dia iya lalu duduk depan kapa ai ba belakang kapal tadi. Iya lalu duduk ngangau ka antu nya. Enda mukai mukai antu nya lalu nurun lah ari railing kapal tu ke batang besi ke besai ba tisi kapal nya deh. Driba kapal tadi kinan tadi pan lalu masang spot light lalu manchar nyuluh agi utai nya tadi ke nurun ari besi kapal tadi lalu duduk nunga aya rudau tadi. Nama deh laban ke dipanchar ngena spot light ke dinya mun utai nya peda sida iya amai amai wai. Antu nya tadi dugau-dugau meh nya dia ba depan mua keti menya aya rudau nya tadi wai. Tang munyi aku tadi nadai peda gamal ta kukut baju kecharik kiba kanan kamah buk ti peda tadi tu wai. Duduk nunga aya rudau tadi sambil keti menya ngilik-ngilik kepala iya tu wai ngetang utai kebuk ba panjai tadi tu wai. Aaa mulut aya rudau sigi udah kuchau-kuchau bejaku mata iya sigi lelama pejam. Benung antu ti enda ngadan diri tu wai enda mukai-mukai mata iya rudau ensela lalu sembur iya ngena garam iya tadi utai ke dipuchau tadi ba mua antu nya ngena mukai-mukai. Antu tadi pan lalu terjun kai kin lalu cepat-cepat lari ke ke tengah ai kin lalu nenggelamka diri narai dipeda agi tenggau enda sepolite nya tadi. Nah nama deh. Deriba kapal ntadi pan lalu nyetat injin api eh injin api ga injin kapal ntadi lalu narit sauh ngena mesin amat tang bekerituk aja munyi injin nya dia narit sauh laban ke dipulas ke mamat mesin narit sauh ti beri laju mamai lalu baka berumban start je injin lalu nya meh sida bejalai ri meh injin diesel ukai nya ngelaju ni injin diesel ntadi tang bai ati takut pama matahari bisi meh ke nyadi ke beri laju mimit em. Plan sida iya tadi ka nginti tiga hari dua malam tadi enda nyadi lalu nyadi sehari semalam aja nah kaban sida ke melayu ke dulu meda indu antu tadi ke ngangau ka ikan tadi tu ai nama kita penyadi tu ai nyu chelap angat nyu getak getak tubuh tadi mua pucat tadi wai nyu nadai dapat bejalai dapat bediri agi tu ai neh. Kapal sigi nadai ngetu. Terus aja kin ti pulai ngagi tebing pantai ke tunga nu sida iya mula-mula berangkat suba ba Pulau Pinang deh duai. Lajak terus pulai kin. Amm benung sida ke ba rantau jalai nya sida ke bukai tu tadi lalu nanya aya rudau. Udah sida keterenah duduk apan nama semua sambil sida makai deh nanya nama utai ke bisi dikerandau ka aya. Rudau nya enggau antu nya kemari, ku Hir iya. Emm, ku iya rudau nya laban kaban sida iya ke Sabah ke ngangauka antu nya ke ngangauka ikan makai ginti kemari. Sigi salah. Nyu baka ke beduan ke utai nya ai wai. Kati ke denggai meh utai nya ninga tadi ngayan kediri meh tadi wai baka ke ngagai dia iya utai nya tadi laban udah dikangauka pansut ri ai, iya sigi minta diri dibai pulai. Nya kebuah nya tadi wai iya duduk dugau-dugau ba atas perabung kapal kitai nya enda lari laban iya nganti kaban kitai Sabah tadi ke benung sakit chelak bangat nya nyambut iya meri jari ngagi iya. Kenya ke nya tadi wai kaban siku tadi ngaran iya Mutai nya agi bebungkur chelap angat din dalam din. Um pengudah nya tadi. Laki Sabah tadi pan lalu asoh iya rudau nya gali ba luar ngichak bisi kena panchang mata panas ngichak ke nyamai agi tubuh ku iya. Datai sida iya ba darat aaa kati nama nya laki tadi pan lalu ranjung sida berubat agi orang ke nemu ngubat inya tadi au ambi ke semangat iya tadi enda tinggal ba tasik din awak ke antu tadi enda nitih ku iya awak ke semua semangat sida ke din tadi ulih bai pulai magang-magang enda diregau utai nya agi. Baka nya ke nya tadi au. Nyadi cerita kitai pandak kitai naka tu ku naka tu dulu abis naka tu dulu tadi au nya manah manya tadi bisi nasib sida iya bisi aya rudau tadi uji enti ngaran aya rudau ti nama penyadi ne wai eh iya ga tengah tengah ke tasik puang diri ngiga ba pulau ke naka la tujah orang nya tadi emm chukup manah nyerita kitai sekali tu bah ni nyerita kita duai. Bisi cerita kita enti bisi anjung agi tuan raja nombor deskripsyen bisi engkah ke ba baruh whatsapp ku eh ba baruh uhh ruang deskripsyen dia whatsapp ku aja madah ke busi cerita ditu ku nusi baka enggau madik tadang kita tu au nyadi lengka ku naka tu dulu kenang kita sekali tu nyaja aku nya bujang ari pengul ibau nya bujang pagar ito ke tan sri weh sempat ke di memunyi weh ane inggar uhh lengka ku naka tu dulu kenang kita ke sekali tu nyaja ari aku nya bujang pagar ito ke tan sri tuan raja. Anang ninga semua gap support this channel awak ke manggai ngagi 100 ribu subscriber. Sigat semat selalu. Bye bye.